Hey, kwanza ndapenyete ĩ Eh. Uu, nĩ ĩrĩa ya mm, Aha. ũrakeria na tans Yes. wĩ na kũu mũno Ũthiĩte gũthiĩ, thĩrĩ ona ndũre- ona orĩ ndũremenya kũrĩa ũrĩ Oh, thĩrĩ orĩ ũthiĩte gũthiĩ Aha. ũraigua no raini theri ũra- Raini ĩ ũragucia sawa raini ĩ sawa Ĩ clear. Ĩ clear. Eh. so ndĩ mahoya-inĩ nĩguo ndaiguire mũgambo ũcio na ngĩcoka at the same time ndaigua mũgambo nĩ ndonire vision ngĩona mbica ya apia rũthingo-inĩ rwa kanitha nĩ nyiramĩte no ndira- ndinamũkĩte no rĩu ndĩrona Oh, tarĩ aha. tarĩ Tarĩ ũnjikarĩte kũrora ũrorete. nĩ nderirwo at- maũndũ matatũ yes oka ndikamũrege Mhm. ndĩmwĩtĩkĩre Mm. na ndarĩ kĩndũ ndĩna kariboti eh, ndĩna kariboti haha ndauga Mm. ngũgeithie Mm. njoke ngwĩre atĩrĩrĩ no nyende tuonane Hey, hey, form imejipa kĩaiga nĩ mũraceranĩra rĩngĩ ũgathiĩ gwake ũmenye gwake kũrĩa ikaraga Ũũi, kawauga tũrihũre ndai twarahũre ndai mũno kauga tũ- twĩte caitani tũmumbũria kũrĩa arĩ Kaĩ ũngĩgeria tũngĩgeria

Eh, ngũnyite ũgeni na ngũgeithie mwĩroreri wa channel ya Robert Gakure na nĩ ngatho we ũthiĩte na mbere na gũkorwo ũgĩtwĩrorera ũga subscribe ũka like ũga share Ah, tũtiaga ũndũ ũcio oro ũguo na njĩra hũthũ nĩ ngatho mũno na gĩtĩo kĩnene gũkorwo atĩ nĩ ũrahũthĩra mweke waku na ndagĩka ciaku cigana ũna ah, na mathaa maku ũgakorwo ũgĩthikĩrĩria tabarĩra iria tũkoragwo tũgĩkũrehera na ngwĩraga o hĩndĩ oro hĩndĩ Tabarĩra iria tũkoragwo tũgĩkũrehera nĩ cia gũtigĩrĩra atĩ nĩ twakũruta kaũndũ kana nĩ wathoma kaũndũ, tũkagana rũgano rwa ageni arĩa tũkoragwo nao, tũkamenya mũtũrĩre wao ũrĩa ũkoretwo, maũndũ marĩa magereire, nĩgetha onawe tũkĩrĩkĩrĩria ũgakorwo ũmĩrĩirie na ũkamenya maũndũ matitũraga handũ hamwe, no ũhote kũgerera kaũndũ na umĩre na ndũkanatinde hau. Ona kwĩragwo mũndũ ndagũaga agatinda hau agũĩte, nĩ okagĩra na agathiĩ na mbere. Na mwemerekia wa ũmũthĩ tũnyitĩrĩirwo na njĩra njega nĩ Safi. ah, safi arĩa makoragwo magĩkwenderia ah, ng'ũndũ kũndũ gũtiganĩte na metagwo safi ah, holdings aya nĩ arĩa matigagĩrĩra atĩ nĩ makũrehera ng'ũndũ na njĩra njega kũndũ gũtiganĩte kũndũ kwega ah, kũndũ ũtagakorwo ũ- mũkĩgucania na mũndũ kana wĩna cira na mũndũ na nĩ marathiĩ na mbere na gũkwĩra atĩ ũngĩbatara ng'ũndũ kana ũngĩbatara kamũgũnda marĩrie nĩ tondũ aya mena ah, mĩgũnda mĩega mũno na nĩmagũkorwo magĩkũmenyithia kũrĩa ũngĩkorwo ũkĩgĩra mũgũnda na toguo waika toguo ũrona na ũmemereki ũrĩa ngoretwo ngĩkũrehera nĩ ũrona humbĩtwo na njĩra njega nĩ Alpro Media ah, nao magakũmenyithia na njĩra njega atĩ me- nĩ maratigĩrĩra atĩ ah, wabatara okorwo nĩ kĩndũ ũrabatara gũthondekerwo okorwo nĩ kĩndũ ũrabatara ah, kũdisainĩrwo wega tũtue nĩ ũrabatara poster nĩ ũrenda gũthondekerwo bana nĩ ũrenda gũthondekerwo t-shirt teno kana hood kana ah, burana inda rĩrĩ ah, rĩa heho Wenda gũthondekerwo burana yandĩkwo rĩtwa rĩaku Alpro Media, nĩ marakorwo magĩka ũguo na njĩra njega mũno. Na tuge wĩika, mũndũ ũgwĩtwo Mapesa Production nĩo makoragwo magĩtigĩrĩra atĩ nĩ matũrehera na ũmemerekia ũgagũkinyĩra na njĩra njega, na tũrũgamĩrĩirwo nĩ mũheani mwerekera ũgwĩtwo Sam, na nĩwe twĩ nake mũthenya wa ũmũthĩ, agĩtigĩrĩra atĩ mĩgambo na ũtheri maũndũ mothe nĩ magũkinyĩra na njĩra njega, na aya nao magakwĩra angĩkorwo wĩna igongona nĩ ũrenda kũhũrĩrwo mbica, nĩ ũrenda kuoerwo video, a Mapesa Production nĩ maratigĩrĩra atĩ nĩ magũkinyĩria kana nĩ makũrehera motungata maya na namba ciao cia thimũ nĩ ũgũciona hau magĩtwandĩkĩra. Hatarĩ kwaria mũno ngwenda tũnyite ũgeni mũgeni witũ wa ũmũthĩ etagwo Cecilia na twathiĩ ũguo twahana ũmũthĩ ta tũgwĩkĩra nguo cikũhanana cia rangi wa ngoikoni na karangi gathaka mũno. Gaka getagwo atĩa gagũcurĩtie haha? orange orange Yes, wow and you yeah. don't eh, na ndũretĩĩa i Ndĩretĩĩa. wow na nĩ ũramati wega mũno by the orange ona ndĩcirĩtie orange no cingĩrane na black Mm, ningeana sawa Cecilia wanjĩrĩria atĩa rĩu mu mwathani wakwa wa igũrũ aya no mũthĩ no amenya gĩthaa gĩkĩ na no amenya ũrĩa heo ingĩte anyway Ah, karibu sana gũkũ kwa robert gakure Thank you. Ah, ngwenda ngũnengererie mweke wĩtambũrũkie ũgeithie mwĩroreri Ah, na na njĩra nguhĩ mũno no ũtwĩre umĩte kũ Yes, mwĩroreri njĩtagwo Cecilia Wangari Njoroge nĩ ndakũnyita ũgeni gũkũ tura twamemerekia mũthenya wa ũmũthĩ na mũthuri ũyũ gwĩtwo Gakure Yes. my friend my brother na njuge ndĩ mũhonoki nĩ nyenda Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia Amen. na njiarĩirwo kũndũ gwĩtagwo Nyandarwa Kĩnangobu mwena wa Turasha itũra rĩa Rĩrĩcua Inyuĩ nĩ kana mũthiaga kwa na mũnoru kĩrĩa? Nĩ mũthiaga na na my voyage. Eh? matusi iwe kando kwanza andå a nyandarwa mageithä ke ehe tå thiä na mbere Twaria ndarwo magaithĩka mũno Ehe. nĩ twendete jesu kũu tũtirĩ ũndũ ũngĩ tugaga tugaga mwathani Eh. na waru mbegũ nĩ nyingĩ kũu na karati Tina na mboga minji. na minji indo ciothe nĩ wakĩona riri ũcio ndũngĩkĩ- ndũngĩgĩte riri tondũ Ona nĩ ũrakĩrĩa njuĩrĩ indo nĩũrona, njega ona yes njuĩrĩ. ũkĩkana na mũndũ wĩna njuĩrĩ igana ũguo na ti ya extension nĩ njuĩrĩ yaku natural Eh, nĩ ũrĩte indo yes ciaku wega. natural kwanza Yes, hau ũkurure natural Mhm. Mm. Wow. so nĩ Yes. twendete andũ na nĩ nyendete andũ hakwa kwanza nyambe ndiarie i love people yes tondũ nĩ njũĩ nĩ andũ a ngai na ndĩ wa Ngai na nĩ nyendete mwathani mũno. Njiarĩirwo kũu Nyandarũa ĩyo na ngathomerwa o kũu nĩ mũtumia wĩtagwo Teresia wa Njiko wa Njoroge na Njoroge wa Kĩhara. Njoroge wa Kĩhara nĩwe baba witũ na nĩ erĩga gũtũtiga mwaka wa 2019. akĩhurũkio nĩ mwathani Arohurũka ũhoro. yes ahurũke ũhoro twĩ na mami witũ na nĩ twendete mwathani amen Rĩu rĩ, ah, wauma kũrĩa Nyandarũa, na thikũ ici ndiramenya nĩkĩ nĩ ndĩrekora mũno na ageni a Nyandarũa. Ndiramenya kana nĩ tondũ marainĩirwo. Ti cash crop ya Nyandarũa ni. Eh, nĩ moharu kabisa cash crop ya Nyandarũa. Rĩu rĩ, ah, wa- wa- waciarĩrwo kũrĩa Nyandarũa ũgũthomera oro kũu. O Na- kũu? aha. no ti kũu umĩte eh, wauma thaa ici aca Aha. rĩu gũikara nĩkuo njikaraga banana oho njikaraga kũndũ gwĩtagwo banana in kiambu county na ti kũndũ kũũru yes njuge ndithũrĩtwo nĩ itũra rĩu kwĩ mũndũ umagaraga akauma kwao agathiĩ agathũrwo nĩ itũra Mm. kana agathũrwo nĩ agathũrwo nĩ njinji Ehe. Ya na nginya Nairobi. ikaria kuo Yes. magagũthũra Eh, ĩĩ. Mm. rĩu njuge niĩ hakwa ndirĩ mũthũre tondũ nĩ njingĩgĩikarangĩte kũu Mm. no gwĩ kũndũ ndathũrirwo we Mm. Mm. Gwĩciria nĩ tũgũkinya Angĩkora kũu. nĩ nja ya kuo nĩ tũgũkinya kũu Ĩĩ. ah, tũmenye ũrĩa wathũrirwo nĩ kũu warĩ na mwĩroreri twambe tũkũmenyithia atĩ rũgano rũrũ tũkwamba tũkũrehere ikereka rĩa mbere ah, ũrwĩrorere na njĩra njega no kuma hau nĩ tũgũcoka twambe tũikĩrie hanini thutha wa thikå cigana ona tågakå rehera part b ya rũgano rwa må ndå gwä two cecilia cecilia tene tå ingä re rũgano-inä rwaku direct tå menyithie må tå rä re waku å koretwo atä nginya å rä a å gwä kora nä watuä ka må tumia wa må ndå kana wekora nä waingä ra nginya thä inä wa family yes. yes Mũtũrĩre wakwa kuma ũnini wakwa njiarĩtwo ta ciana iria ingĩ na ũrĩa iciaragwo nĩ aciari erĩ na kana magaciarwo maka, na makarerwo ngakũra o ta twana twega twana twendete mwathani ngathomera o kũu, ngatwarwo cukuru o kũu na ngathoma na ngagĩkinya harĩa ndagĩkinyire, ngacoka gĩgakinya ihinda rĩa gũkiumagara, wagĩkinyia mĩaka ĩigana ũna, mĩaka ĩyo ĩtagwo eighteen watuĩka nĩ waigana, watuĩka wĩ nja ya aciari kana wĩ nja ya mũciari. ũgakĩingata ũkambĩrĩria gũthiĩ gũkĩhacũ kana kũhũrana na mũtũrĩre ũkĩmenyaga mariũka na matireta na marima ma- macio mothe kũrĩa ma- matubagĩra na marima kũrĩa marikagĩra na na- na nĩ nakũ Ehe. ngĩkiumagara ngĩgĩũka kũndũ gwĩtagwo Nairobi na Nairobi ndagĩũkire kũndũ gwĩtagwo Buruburu, Buruburu phase one, Yes. harĩa thutha wa Mesora, ngĩandĩkwo wĩra wa nyũmba Mm. mwaka wa 2002 Mhm. na ngĩikara kwa Bishop Kimani makoragwo na kanitha wa JCF Mm. kũrĩa Embakasi Mhm. na nĩ kanitha mwega na nĩ andũ ega nĩ andũ a Ngai nĩ ndaikarire nao kwao for almost three years Three years, aha. Eh, acio ti andũ oru. Ti andũ oru. Tondũ ti andũ aingĩ nyonaga makĩruta wĩra wa nyũmba magaikara nginya mwaka mũgima ti aingĩ marĩkagia. yes. Aha. ndaikarire nao twĩ na ndũgũ nene mũno na andũ acio othe a bamĩrĩ ĩyo na arĩa magĩ- arĩa marĩ re- relatives ya mwena wa we- ya mĩena yerĩ Twaikaranirie nao wega niĩ tũtiathũranire na ngwĩciria gũikarania gwakwa nao wega nĩ gũgĩkorwo ona niĩ ngĩendete Jesu o ta ũrĩa nao mendete Jesu. Ũgĩthiĩ kũruta wĩra kũu warĩ mũhonoku kana wahonokete Yes. wahonokeire kũu? Njiarĩirwo kanitha wa KAG Oh, wow. Mm. na ngarererwo KAG. Niĩ ndirĩ maica mangĩ njũĩ tiga macio meragwo no maya. Tijũĩ o macio We make ũyũ yĩnji. kwĩna ndiũĩ Ũndũ ũngĩ na ma. no atĩrĩ Ngocage Jesu hĩndĩ hĩndĩ ciothe. ciothe Ehe. Eh, kũu nokuo njũĩ ũhoro wakuo yes na ngĩgĩkũra mũikare- mũtũrĩre wa, wa mũndũ wendete kũgoca ngai mũno Mm. Andũ a KAG ngwĩciria nĩ twendete rwĩmbo mũno yeah, Mũno. kanitha eh, KAG nĩ kanitha iria cia kĩroho rĩu thĩinĩ Ĩĩ. KAG full gospel Yes. kanitha ici ũguo rĩu Pefa. rwĩmbo Mhm. hĩ, rwĩmbo niĩ tani nĩ ndarũringaga mũno nginya Eh. ndĩrĩ o mwana mũnini Eh, agĩkinya handũ ngĩkĩambia gũtunga ciakwa mhm. na ngĩtunga rwĩmbo rwega we yes na ngĩingĩra studio rĩa mbere 2003 rũkĩaga gũtuĩka complete Ngĩcoka 2007 ngĩrekondwo nĩ Muigai wa Njoroge, rũtiarĩkire hĩndĩ ĩyo ainaga Kĩgũtha. Yes. Ngĩcoka o rĩngĩ ngĩrũcokera rĩngĩ ngĩrekondwo nĩ mũndũ wĩtagwo Mũrĩmi Julius na ngĩoywo video nĩ Kahũgũ. Hĩ, Kahũgũ ũtũire kũ? Ehe. Ngĩoywo nĩ video nĩ Kahũgũ Yes. mwaka wa 2009 na album ĩkiuma ĩtagwo gũkena nĩ mũndũ ũtatwaranaga na ũtaro wa andũ aganu Ah. na ndarũgamaga itindo-inĩ cia andũ atendi Ĩĩ, aha. Mu- the Psalms chapter 1 We, ma we- we- we watigĩte hani ũtuĩke mũhunjia Ĩĩ, ũrĩ Bible ũra- ũra- ĩragũthogoka ũguo Ehe. nakĩo kĩbungo kĩa mbere kiugaga atĩrĩrĩ yes mũtika ah, ratiri ya kũhenania njugĩte mũtikanarie ũndũ ũtarĩ wa kĩhoto tondũ of course ndĩ compose no nginya njambĩrĩrie Eh. ũrĩa ingiuga nĩgetha Eh. ũingĩrane na Mm. maandĩko Mm. atĩ ratiri ya kũhenania nĩ kĩndũ kĩ magigi harĩ jehova ĩndĩ ihiga rĩa gũthima rĩrĩa rĩa ũigananu rĩ nĩ kũrĩkenera we arĩkenagĩra Oh, wow. Mhm. Ah, thimo ikũmi na ĩmwe Mhm. Proverbs 11. Proverbs Eh, ĩ ikũmi na ĩmwe ndĩkĩrĩ na ingĩ nyingĩ iria ciumanĩte thutha nĩ nyinĩte ũhoro wa jeremia nĩ nyinĩte ũhoro wa psalms chapter 37 nĩ njugĩte maũndũ maingĩ me thĩinĩ wa maandĩko nyĩmbo icio ciakwa ciothe ciumĩte thĩinĩ wa bibilia soon nĩ ngũciĩkĩra youtube on my youtube channel Yes. nĩgetha ũgĩ subscribe we ũkoretwo ũkĩnjũria ũrĩa ndekire nĩgetha njage gũkorwo ngĩtwarithia kĩheo gĩakwa na mbere kĩa ũini Yes. na nditigĩte kũ record na nditigĩte Na kũ- ndũtigĩte kũina kũina, kana yes. gũ compose Mm. no composaga na no nyinaga Ah, kwa ihinda rĩrĩ ũhũthũ wa wa mũhuko Wa- ĩĩ, na nĩũthiaga economy. ũkarehe na ikonomi na tũ- na tũmũndũ no tũrathoma Ehe. ũgakora mũhuko wamba wonorio Ĩĩ, cukuru ĩĩ, ũkauga reke tondũ kĩheo gĩtithirĩte Ĩĩ. tondũ tũtindĩke na maya agent yes Mhm. Koguo hana ũguo. Yes. Na nĩ ngenagĩra mwathani nĩ ũndũ wa maũndũ macio mothe. Mhm. Koguo ndauma ndathiĩ mburuburu ndambia kũina yes. na ngĩkorwo nĩ ndahota gũkorwo ngĩrekondi rwĩmbo rũu rwakwa mm. mwaka wa 28 ngĩkorwo nĩ ndauma na kũu nĩ ndaikaraga ngĩcokaga mũno kwa bishop ũcio tondũ ndaiguaga nĩo maranyamũkĩra oh. mũno na nĩo maranyenda mũno ah. Oh, na nĩ koguo wa andũ arĩa ona warĩkia wĩra tũraingĩrana nĩ ũrĩco- nĩ ũracoka? yes ndaikaraga Oh, ngĩcokaga nice. ndaikaraga ngĩcoka na ona tiga nĩ gũikara mũndũ agakĩigua rĩu nĩ ũkwenda gũgĩkĩra mĩhaka tondũ nĩ ũgĩkĩririe mĩaka ĩyo ya gwĩtinda ũgĩcerete ona rĩu ndũngĩahe no ũngĩceraga no Eh. ndĩrĩ macerero na gũtuĩka nĩ njĩrĩga kwao kahinda we. Oh, ehe. nĩ njĩrĩga kwao kahinda Mm. ngĩgĩ Ngĩgĩtuĩka nĩ ndakinya handũ nĩ ũndũ wa gũkorwo ndĩ mũini rĩ, ũini nĩ ũtwaranaga na ũhunjia mũno. Koguo ngĩambĩrĩria gũkorwo nĩ ndĩretwo missions ngĩtuĩka ta missionary somehow nĩ ndĩrathiĩ ihunjio. Ũguo wauga kĩhunjio ti anga ndĩ wakĩo. Ũyũ wakĩo thĩinĩ biũ. Mhm. Ndĩ wakĩo ona ndĩ na degree na diploma ya oh, theology. Oh, really? Yes. Wow. Hey, congratulations. Thank you. Hey, yeah. Nĩ ngũbacĩrĩra ciũria iria ngũria kuma hau. So, hey. ngĩgĩkorwo nĩ ndĩretwo mission mhm, mũno. Mhm. Ngathiĩ gathiga, mũno nĩ ndathiaga gathiga mm. na mwĩmuto.

wa thaa ici Yes. wĩtaga vintage of christ Mhm. mission church Mhm. ah, kwa bishop mwangi Mm. antony Aha. na nĩ andũ ega Mm. na nĩ manyamũkĩrire wega Mhm. ona gũtuĩka ndagĩthiĩte kuo ndĩ mũthinĩkanu Mm. no nĩ makinyamũkĩrire wega Nĩmakwamũkĩrire ũrĩa na warĩ. ngoro yakwa ĩkĩinamũka ndĩtũraga Nĩ- nĩ wega inamĩte ũguo mhm. Yes. koguo nĩ wanjia gũthiĩ mission ciũngano yes Mhm. Rĩu ndĩ harakati-inĩ ĩno ya gũthiĩ mission rĩ, nĩho ngũthiĩ gũkora ũini wakwa nĩ ndĩraigua ta ingĩenda kũũ dedicate kwa Ngai na ũhoro wa mahoya, heo guideline through mahoya. Na ti thiĩ ngahoerwo nĩ mũndũ. I am an intercessor myself, ngĩigua no nyende gũthiĩ mahoya. na ndĩtware kũrĩa gwĩtagwo Katoloni Prayer Center yes machakos Machakos Right. thiĩ ngacarie watheru tuga tũgethe ũthiũ wa mwathani Ĩĩ, mm, mathiai ũthingu wake Eh, mama. yes. Aha, yes ngĩthiĩ kũmatha nĩgetha ngĩ- ngĩmathe kĩrĩa ngĩ- ngĩkĩamũkĩre kĩrĩa ndathiĩte kũmatha rĩu imathĩro-inĩ rĩakwa ngai ndũthiaga ũkauga ndĩrenda ũũ na werwo ũkauga niĩ ndĩrenda wambe ũnjĩre ũũ Eh. nĩ ũrĩa werwo ũkaiga nĩ ũkaiganĩra tondũ ndũĩ kĩrĩa gĩatũma ambe atiga- atigithĩrio Aha, akũhe ũhoro akwĩre- ũyũ aha. ũguo ndĩrĩ o ihoero-inĩ rĩu rĩ ndaheirwo ũhoro wa mũthuri Ah, nĩ mũgambo ndaiguire mhm. ngĩkĩrwo rĩu rĩ ndĩrenda gũkũhe mwanake ah, ũrĩa ũgũkũhikia atuĩke mũthuri waku na hĩndĩ ĩyo rĩ ũ- ũrerwo ũguo rĩ nĩ wĩ mahoya-inĩ Ndĩ mahoya- ũkaigua yes. Aha. Hey, kwanza ndapenyete ĩ Eh. Uu, nĩ ĩrĩa ya mm, Aha. ũrakĩrĩa na tangs wĩ na kũu mũno thĩ ĩrĩa ona ũrĩ ndũremenya kũrĩa ũrĩ Oh, thĩ ĩrĩa ũrĩ ũthiĩte gũthiĩ Aha. ũraigua no raini theri ũra- Raini ĩ ũragucia sawa raini ĩ sawa Ĩ clear. clear. Eh. so ndĩ mahoya-inĩ nĩguo ndaiguire mũgambo ũcio na ngĩcoka at the same time ndaigua mũgambo nĩ ndonire vision ngĩona mbica ya apia rũthingo-inĩ rwa kanitha nĩ nyiramĩte no ndira- ndinamũkĩte no rĩu ndĩrona Oh, tarĩ aha. tarĩ o Tarĩ njikarĩte yes kũrororete, right. na mbica ĩrĩa ya pire ya pire ya mũndũ ndĩrona nĩ ndamuonete kana nĩ ndĩmũĩ na nĩwe ndahe ũhoro wake Mm. na ngĩigua ta ingĩinama ngoro no rĩu ndirĩ na ũndũ nĩkĩ kaĩ wona mbica ĩhana atĩa Kana mbica kaĩ ndĩarĩ wamũĩ njũru tondũ atĩa? kanda nĩ ndamĩũĩ Ehe. twarũgamĩirio ũhiki na my- wa my sister nake Oh, aha. nĩ mũndũ wa kwanyu Nĩ- aca Oh, nĩ wa gĩtarũ Okay, arĩ okay. wa gĩtarũ Aha. kũrĩa gĩtarũ kũndũ gwĩtagwo mũtego Mhm. Mm, ngĩtegwo biũ na ngĩtegeka mũtego hĩ, hĩ, ũcio itũra rĩu rĩa kwao rĩ mũtego mhm. nĩ wonio mbica yake Ĩĩ. na hĩndĩ ĩyo ndarĩ kuu we ndarĩ ona ndarĩ katoroni Mm. ona tiga ũguo Mm. twarũgamĩrĩire ũhiki 202 Mm. wa my sister Yes. na ndahe ũhoro ũcio 209 mĩaka mũgwanja mĩaka mũgwanja na ndiũĩ nginya kũrĩa ingĩmũrutia na ndiũĩ kũrĩa koguo ingĩmuona after kũrũgamĩrĩra ũhiki ona nĩ mũtigũcoka muonane nake tiga ta kuonana ona mũthenya ũcio ndiamũrikogonaicire ndiamũmenyire Oh. koguo na tũtiaranĩirie Eh, nake eh. tondũ kwarĩ kũndũ kũgeni Aha. Gĩtandũ kwarĩ kũndũ kũgeni na niĩ mm. na andũ arĩa ndona maitho-inĩ rĩ mm -hmm. ti andũ njũĩ mm. ti andũ ingĩmenya atĩ ũyũ nũ kana nũ yes. na nĩ kanitha mũgeni mm. my sister nĩwe wathomaga kũu mm -hmm. marĩ yuthi na mũthuri we kũu mm. marĩ anake na mm. irĩtu mm. koguo rĩ mm. ndahe ũhoro wa mũndũ ũyũ rĩ mm -hmm. nĩ nderirwo maũndũ matatũ yes. oka ndikamũrege mm -hmm ndĩmwĩtĩkĩre Mm. na ndarĩ kĩndũ Eh. Aha. Rĩu- rĩu haha nĩ ndahana ta ũigua nderwo ndikamũrege kamurege na ndarĩ kĩndũ na ndarĩ Hi? yes ndĩmwĩtĩkĩre Aha. rĩu ngĩcoka ngĩkĩrwo rĩu kuma hau rĩ ũkĩrĩa ũrĩe na ũnyue Nĩcoke wĩhake maguta mũtwe waku. Tondũ nĩ maandĩko Maũndũ maku nĩ maandĩkĩtwo mega. ũguo. Tondũ ihoya rĩaku nĩ rĩkwete. nĩrĩcokie We. na ũmenye wĩ mũndũ Yes. na wĩna feeling Yes. Alafu haha nĩ ndeyũria atĩrĩrĩ rĩu rĩ nĩ ndakĩheo ũhoro wa mũndũ. Mũthuri tondũ nĩ ndakĩheo ũhoro wake rĩ. Rĩu niĩ nini ngamũkora ndĩmũrie. Ta ta weyũrie hau.

Na ngĩtũra njetereire atĩ ona ngĩcoka hihi ndĩ njĩra-inĩ ĩyo na kanyoni mani gagĩũke gakĩombe haha kanjĩre ũguo waigua tiguo kuma tiguo kuma Ih, Reke ndige gũtheka tondũ cithekagwo njega na njũru. Ih. Ehe. na nĩ ona Gideoni nĩ aigĩire Ngai karũa Ĩĩ. Ih, akamwĩra rĩu we akorwo ma nĩwe ũrauga ũndũ ũyũ gaka Kure. gatikagä ime kure guothe no gakarũa gatikahutie Gakama. gatigakorwo na maĩ na Ehe. jehova akaigua nawe No ũkĩra rure. mwathani narĩ njamanie na kanyoni Kanyoni. kanjĩre ĩĩ iu na kana kä hä kä rorora å garå rå rä mä rwake ta mbaramu kä hä horo na nĩ ũkwĩrire hihi wenjie kwĩyũria rĩu nĩkĩ ũragĩrĩte katoloni kũringana na um, ũrĩa werwo expectation

Sunday tũgĩthiĩ kanitha Monday Ndirikanaga nginya mũthenya na Yes. nĩ 209. yeah, na nĩ 209 ndathiĩte kuo kwĩ Wednesday for your information We, eh. Eh. Aha. Monday rũcinĩ rĩ thimũ ĩrĩa ndambire kwamũkĩra nĩ yaũ Nĩ ya mwanake. nĩ ya mwanake rũcinĩ rwa tha tha ĩmwe na ya pia ĩ namba tondũ ndikĩmĩcĩbĩte na ndimũ- na ndimĩũĩ Yes. akĩnjĩra njĩtagwo karanja mũthuri wakwa etagwo karanja Mm. njĩtagwo karanja na ndĩ gĩtarũ Yes. na ndĩrahoire namba ĩyo kuma kwĩ pasta Mm. wa mwĩmuto Mhm. wa KAG Mm. tondũ nĩ ani invitaga nĩ ani invitĩte Oh, tũthiĩ gũthiĩ tũkahunjie kũhunjia. Aha. mwĩmuto Mm. na ndauga ngũhũrĩre Mm. ngũgeithie Mhm. kwendaga gũkũgeithiei

we rĩrĩa ndĩrĩkorwo na nabaci rĩ nĩ tũrĩaranĩria nĩ ngwĩka atĩa Mm. nĩ ngũkwĩra Mhm. rĩu ona toro no ũkĩwone rĩngĩ ona ũngĩgeria kũhinga maitho Ah, ndũngĩwona Rĩu Tondũ- nĩ- rĩu nĩ wahũra mũhũri ona harĩa ũratindaga ũkiuga narĩ ũcemanie na nyoni kana kĩhĩĩ rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ waharagana Ũhoro tondũ rĩu nĩwathira. kwaca nĩ- ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ti ngoma iranjarĩirie yes ti ngoma irakwarĩirie ngai ũcio nowe ũranjĩkĩte atĩa Mhm. ũrahete ũhoro ũcio yes No ngĩkĩmwĩra, 'Rĩu ndigũkĩrega tondũ nginya ũrĩa ndĩracemania nake ndikĩũĩ kana nĩ acenjirie kana atũraga ũrĩa ndamuonire tondũ ndakĩmuonire na thuti. Ũguo reke ngĩeterere ũrĩa gũgũgĩthiĩ. Na no ngĩenda kũmenya atĩrĩ, a rĩu harĩ ũcio wa ũhoro wake na wanjĩra oka ndikamũrege. Na kwanza nĩ ndutĩirwo ũira he raini.

Na no ndakĩrĩ ona guoya tondũ no ndakĩiguaga ndingĩkĩenda rĩu ningĩ kũingĩra na mũno na andũ aya tondũ ndingĩmenya kũrĩa hiti ĩrĩ ĩrĩa ĩrĩa mbĩrĩria gwĩciria Ũkĩmenye wĩrĩ wa kanitha na hĩndĩ ndĩ ĩyo wa tũkĩariganĩrwo. Yes. church. Mhm. Ha, ngĩkiuga reke rĩu he ũhoro ũcio wa promotion rĩ Yes. ũgĩkorwo ũgĩthiĩ na mbere naniĩ o kahora kahora koguo ndeyumĩririe ngĩthiĩ taũni mũthenya ũmwe rĩ akĩhũrĩra thimũ akĩhapen kũhũrĩra thimũ ataumĩte Mm. ngĩmwĩra ona ndathiĩ na taũni akĩnjĩra reke njoke rĩu tũcemanie nĩ mande ĩyo no Eh. after oh after After mande rĩu- nĩ mũgũcemania mande tũtiacemanirie nĩ Oh, thimũ ahũrire ahũra akwĩra no ende mũcemanie Ĩĩ, na Ah, nĩ twaikara nĩndaanyita. kĩhinda nĩ Aha. twaikara o kĩhinda we tũtarĩ twa- tuonana no nĩ ahũragĩra thimũ aikara Oh, eh. rĩu nĩ taoni nĩguo twacokire gũcemania we ndũgũthethũra ũmwĩre "Ĩ, na nĩ wanjĩrĩte wĩra tuonane Hey, kaĩ ndĩrenda kaĩ itarenda riboti yume na mwena ũngĩ Eh, Hatarĩ kana riboti ũrenda ndĩrenda akue njigue kana ngoro. nĩ ĩkũgarũrwo. Ehe, eh. so nĩ tondũ ngĩkĩimanjinire atĩrĩrĩ eh, nake mwathani ũyũ ndigĩeterere ihinda rĩu rĩothe ndũrĩte ndĩ mũthingu nginya injoke ndĩ wa kanitha injoke njĩrĩrwo atĩ ndarĩ kĩndũ ma Ehe, surely yes, yes, yes. rĩu nĩ wamwĩra nĩ wathiĩ taũni Ĩĩ, akĩnjĩra reke njũke tũcemanie Mm. werĩ Mm. akĩnjĩra tũgũcemanie harĩa hetagwo bus station Mhm. hau noho twathire yes ndorĩirie o handũ we o handũ we Eh. hatarĩ n- hatarĩ na ngai no Eh, no no handũ na akinya wambo- wamba wamũrora menye nĩ mĩaka mũgwanja kuma rĩrĩa muonanĩte Mm. wona hana atĩa we rĩu ona ũtakwamba gwĩciria eh,

ndakĩmũthiũrũrũka ngirie ĩ akĩmwĩra athiĩ eterere riboti kana nĩ ngeka atĩa ũngĩetagĩrĩra kana macokio marĩa Kũmenya riboti ũrĩrĩ nĩ yũkĩte na gũtirĩ ndũmĩrĩri ĩngĩ ndaiguire ma Ehe, eh, ehe. ndakwĩra ndiaiguire ũndũ ũngĩ tiga watho ũrĩa ndaiguĩte wa O mbere ũrĩa wa mbere gũtirĩ watho ũngĩ mwerũ ũkĩte Gũtirĩ. ũkauma igũrũ no kumuiga kwa holo nderirwo tiga ucio ndaiguire kuma Ehe. tene noguo ngũigua eh na ngĩkiuga hatirĩ na thĩna Mhm. agĩgĩikara o kahinda gĩaikaraga agĩthethũraga Mhm. ngĩkĩmwĩra rĩu rĩ Mm. ndeto iria waheaga rĩ Mhm. ti njũru Mhm. Mm, ke- ke- we proceed

Anjũririe mwaka wa 2009 Yes. mweri wa ikũmi Mm. na ũhiki twekire 2010 May. Aha. So Nĩ- nĩ kĩndũ mĩeri Ĩnana-inĩ three, hau. five, yes, mĩeri ĩnana. Rĩu nĩwonaga kahinda kau nĩ kanini kũmenya mũndũ. na hindi no ri mieri inana na sorry ni kuria uguo ri mieri ino inana ni ya menye muri a kanitha especially we ni muraceranira ringi ugathi gwake umenye gwake kuri ikaraga Oi, kawauga tũrihũre ndai twarahũre ndai mũno kauga tũ- twĩte caitani tũmumbũrie kũrĩa arĩ Kaĩ ũngĩgeria ũngĩgeria

Ehe. kamũgĩcemania ona no mũrekwo mũcemanie mũrĩ inyuerĩ ũguo tiga ũguo Ehe. nĩ hakorwo na witness hau ũkuga nĩ mũgeithanirie na ũikarire distance Na igana atĩa mwarĩkia mwatigana mũndũ athiĩ njĩra ciake Yes. Ehe. no atĩ ũkamenye gwake Ehe. kuu Eh. Ũmenye mĩ hĩndĩ ĩyo menye rĩu kĩhonoko kĩarĩ Ii. kĩnyitu biũ, kĩarĩ gĩa thĩinĩ biũ. Hĩndĩ ĩyo ona ndũ ona ngiri no wĩtĩkĩre bunjo. Ona tiga gũbunjwo, Ii. ona kũrorerio ũtheri ũguo Ii, yoneke kana atĩ nĩ ĩrore kana nĩ original. na karingi Ah, ah, ka- gũtirĩ.